Wel, fi'n credu bod y Beibl fel rhyw ddarlun mawr, rhyw gyfanwaith. Mae yna liwiau gwahanol yn negeseuon gwahanol wedi gweu mewn neu wedi gosod ar ganfas y Beibl. Lliwiau gwahanol sydd yn cynrychioli pethau gwahanol. Mae gyda ni'r hanes y creu wrth gwrs a'r cwymp wedyn y tywyllwch a wedyn mae'r mae proffwydi a'i, ai gwroldeb hwythau a'i gweledigaeth nhw wrth gwrs ac yna mae dyfodiad Iesu Grist wrth gwrs ar, yn dod ar goleini yma a'r newyddeb mae'n dod ar wawr newydd a'r, ar cyfle newydd a'r gobaith newydd a'r bywyd newydd a'r agwedd lachar mae'n dod trwyddo ac yn, yn drech na'r tywyllwch i gyd.
Mae neges y Beibl yr un mor bwysig heddi, fi'n credu, er bod y Beibl yn hen. Fi ddim yn credu bod pobl a diddordeb, achos mae i ni'n byw mewn cymdeithas lle mae pethau materol mwy pwysig. So mae pethau'n dod yn rwydd i bobl. Mae digon o arian. A fi ddim yn credu bod pobl yn gofyn y cwestiynau mawr agor. Wel, mae'n gefndir i gymaint o bethau, chi'n gwybod, mae gymaint o'n dywediadau ni, mae gymaint o'n traddodiadau ni. Sa'n gych chi'n deall eich Beibl, sa'n gych chi wedi darllen eich Beibl, i chi ddim yn deall, chi'n gwybod, mae a doeth i neb Solomon, neu mor hen a Methuselah, math na o beth, ond fe, chi'n gwybod, neu yn amleth popeth fel Tomos, rhyw bethau fel na. Mae'n gefndir i gyd, mae'n rhan diwylliant ni, dwi e?
pan i chi'n ystyried y Beibl i fod yn lyfr, dyna'r anhawster cyntaf y petai, oherwydd nid llyfr yw'r Beibl ond llyfrgell, felly. Um, Ac yn yr un modd, dyw pobl ddim yn mynd i'r llyfrgell lleol ac yn darllen pob llyfr yn ei drefen o'r llyfrgell. Mae angen dysgu pobl sut i ddarllen. Um, a'r ffordd orau o wneud hynny am wn i ydy cyd ddarllen, cael cwmni o bobl i ddarllen gyda'i gilydd, a wedyn i ni'n dysgu gweld y Beibl wedyn trwy lyged pobl eraill, a mae hynny'n rhan o'r o'r profiad. Hyd yn oed pan wi'n darllen rhyw ddameg fach wi 'di darllen anner cant o withoedd o'r blaen, wi'n dal i gael yr un wefr wrth i ddarllen e. Ac yn, be sy'n wych yw bod ni'n dal i ddarganfod gwirioneddau newydd yn y Beibl. Pan wi'n darllen nofel, wi'n darllen unwaith yn ynni. Pe baen ni'n ail ddarllen nofel, bydde ni ddim yn cael yr un wefr. Ond eto, pan wi'n ni'n ail ddarllen y Beibl, hyd yn oed y penodau mwya cyfarwydd, mae e'n dal i'n gwefreiddio ni.
Llyfr caeedig ydi'r Beibl i lawer o bobl yn yn dyddiau ni. Dwi'n meddwl bod hynny yn beth anffodus iawn. Mae'n siŵr bod 'na lawer iawn o resymau pam y mae'r Beibl yn cael ei ddiystyru felly. Un rheswm, mae'n debyg, ydi bod pobl yn meddwl bod y Beibl, yn enwedig yr Hen Destament efallai, yy yn yn ddiarth iddyn nhw, yn amherthnasol iddyn nhw. O'n i'n teimlo Mae un o'r peryglon mawr ydy bod yr Eglwys wedi ceisio anwybyddu yr adrannau um, anffodus yma o'r ysgrythur, neu brwsio nhw dan y carped fel tas nhw ddim yn bodoli. Da ni'n gweld hynny, er enghraifft, yn y, y llithiadur, y lectionary sydd yn rhan o'r uh, addoliad, um, y llithiadur sydd yn deud wrth y gweinidog neu wrth y ffeiriad pa ddarnau o'r ysgrythur sydd i'w darllen o Sul i Sul, a mi dduda nhw, wel, um, croeso chi ddarllen Salm 137 er enghraifft, sydd yn cychwyn mor ogoneddus, yr oeddem yn eistedd yna wrth afonydd Babylon ac yn wylo. Ond wedyn, wrth gwrs, mae'r llithiadur yn dweud, pidiwch a darllen ddim pellach nag adnod chwech, oherwydd pen da chi'n mynd at adnod saith ac wyth, da chi'n cael geiriau fel gwyn ei fyd, y sawl sydd yn cipio dy blentyn ac yn ei daro yn erbyn y graig. Hynny ydi, beth sydd wedi digwydd, mae yna rhyw sensoriaeth wedi digwydd yma yma, oddi mewn i'r eglwys, ac um, dwi'n meddwl mae'r peth pwysig ydy bod aelodau yr eglwys yn cael gweld y Beibl yn ei, yn ei gyfanrwydd.
Fe ddwedodd rhywun wrth ei rywdro bod nhw'n poeni am y adrannau o'r Beibl o'n nhw ddim yn ei deall. Yn ymateb i oedd, bech o phoeni am reini. Wi'n poeni, mae rhai wi'n gallu deall, achos maen nhw mor heriol, ynddo fe. Um, mae'r gwirioneddau a mae'r hyn sy'n Iesu Grist i ddweud mor heriol. Mae'n dwy sbig o'ch cydwybod chi. Chymod, mae'n mae abl i draws ffurfio'ch bywyd chi yn llwyr. Chymod, yn creu person newydd ohonoch chi. Llyfr y person newydd yw'r Beibl.
Wel, yn syml iawn iawn, am fod Dyw wedi ddatguddio hunan yn yr ysgrythyr i ni. Dyna pam ni'n sôn am air Dyw, a mae yr un mor ddilys i ni sôn am air Dyw yn yr unfed ganrif ar hugen ac oddi yn y ganrif gyntaf. Chymod, beth yw'r Beibl? Stori ydy'r Beibl. Stori Duw ar gyfer y ddynoliaeth, ynddo fe. Llyfr Genesis hyd at lyfr y Datguddiad, stori yw hi, naratif, chymod, sydd yn sôn am Dduw yn creu i bobl, bod i bobl wedi troi oddi wrtho fe, bod e dal i'w caru nhw a dal i anfon Iesu Grist i'r byd er mwyn cyflawni y pwrpas hwnnw. Ac yna yn y Testament Newydd, i ni'n darllen am yr Iesu, a mae'r hyn mae'r Iesu'n ei ddweud mor berthnasol i fel yn, fel dylen ni fyw heddiw yn, yn y byd llawn cysineb yma, chymod, cariad Iesu Grist, a, a hefyd, wrth gwrs, mae, chymod, pan ych chi'n dod i ddiwedd y Testament Newydd, mae yna sicrwydd, beth bynnag a ddaw yn llyfr datguddiad, yn fe, Dyw sydd yn gofalu am ei fyd, serch y cwbl.
Ond mae yna lawer iawn o broblemau sydd yn wynebu ni yn y byd cyfoes. Does yna ddim unrhyw ganllawiau o gwbl. yn y Beibl i'n cynorthwyo ni i'w datrys nhw. Da ni'n meddwl am broblemau fel erthylu, iwthanesia, arfau niwclear ac yn y blaen. A does na ddim unrhyw ganllaw penodol yn y Beibl i'n cynorthwyo ni i, i ddatrys y problemau hynny. Ochr arall i'r geiniog, wrth gwrs, ydy bod na ganllawiau penodol uh, moesegol yn y Beibl Ond maen nhw'n ganllawiau da ni ddim heddiw yn gwbl hapus i'w derbyn nhw. Er enghraifft, os da chi'n cablu, da chi fod i gael eich rhoi i farwolaeth. Os da chi yn godinebu, da chi fod i gael eich rhoi i farwolaeth. Mae yna benod yn llyfr Niwmeri, y bymthegfed benod, sydd yn dweud os da chi'n casglu pren ar y Sabboth, da chi fod i gael eich rhoi i, i, i, i farwolaeth. Wedyn mae yna ddwy wedd i'r broblem yma o geisio wneud y Beibl yn berthnasol. Dwi'n meddwl mae perygl arall wrth i ni geisio wneud y Beibl yn berthnasol ydy bod ni'n dethol ac yn dewis. Yn ôl yn mympwy yn hunin. Da ni'n dethol adnodau sydd yn digwydd cyd-daro â'n persbectif personol ni yn hunain, a'n rhagfarnau. personol ni yn hunan. Yym, er enghraifft, tasa ni yn cymryd yym yy achos lle mae'r eglwys wedi gorfod ymgodymu â yy y rhei sydd yn yn hoywon yn yn y gymdeithas. A mi gewch chi rei yn deud, wel, mae neges y Beibl yn gwbl, gwbl glir ac yn ddiamwys. Mae 'na adnodau yn llyfr Lefiticws sydd yn deud Gwbl glir, nid yw dyn i orwedd gyda dyn fel gyda gwraig y mae hynny yn ffieithdra. Y broblem hefo hynny, wrth gwrs, ydy bod y bobl sydd yn deud, wel rhaid ni edrach ar yr adnod yna a'i ddal o, yym, a, a, a'i gymryd o i ystyriaeth, maen nhw wedyn yn di-ystyried adnodau eraill a rheolau eraill yn yr Hen Destament sydd yn digwydd bod yn anghyfleus iddyn nhw yn eu bywyd beunyddiol. Er enghraifft, mae yna ddeddf sydd yn dweud, nid wyt ti uh, gymryd arian ar log, yn thyca arian ar log. Wel, os oes gynnwch chi forgais ar dŷ, da chi'n torri'r reol yna. Ond am i fod o'n reol sydd yn anghyfleus i bobl, maen nhw'n anwybyddu y rheol yna. ac yn canolbwyntio ar yr y rheolau hynny sydd yn digwydd cyd-daro â'i um, safbwynt personol nhw i hynny.
Weithiau dyn ni fel Crisnogion yn uog o fod wedi gyfyngio i'r moesol. Hynny ydy, os dyn ni ddim yn yfed ac yn meddwi, os dyn ni'n smygu, os dyn ni'n cael Rhyw tu allan i briodas, dan ni'n meddwl bod Duw, bod ni'n gwneud be mae Duw isio. Ond uh, mae'r wedd gymdeithasol yn bwysig hefyd, oherwydd bod Duw yn awyddus i weld cyfiawnder yn yn byd ni. Mae Duw eisiau gweld heddwch yn yn byd ni. A gan bod y ddynoliaeth wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, mae'r broblem y mae Duw yn delio fo'i yn yn calonau ni Mae pob un ohonon ni'n gwybod beth 'di teimlo casineb at rywun arall. Pobl yn gwybod beth ydi teimlo'n flin, colli'n tymer ac yn y blaen. A 'den ni'm yn gallu delio efo'r broblem yma'n y nerth yn hunain. Mae gynnon ni angen help oddi uchod. A mae'r Beibl yn dweud yn syml bod Duw yn cynnig yr help yna i ni.
Tuedd weithiau ydy canolbwyntio ar y Testament Newydd yn unig, ac anwybyddu yr Hen Destament, a deud mewn gwirionedd, wel, mae'r cyfan dan ni angen ar gyfer byw y bywyd Cristnogol, mae o yna yn yr Efengylau, mae o yna yn ysgeidiaeth Iesu, mae o yno yn y Bregeth ar y Mynydd. Ond y drwg efo hynny ydy, os dan ni'n anwybyddu yr Hen Destament, dan ni'n anwybyddu rhai o uchelfannau moesegol. yr ysgrythur. Er enghraifft, mae yna adnod fel car dy gymydog fel ti dy hun. Yn yr Hen Destament, mae hwnna'n digwydd yn y tro cyntaf, yn llyfr Leviticus. A tasa ni yn anwybyddu yr Hen Destament, da ni'n tlodi yn hunain mewn gwirionedd cyn belled am y dysgeidiaeth fasegol y Beibl yn y cwestiwn.
Rhaid i ni sicrhau fod y Beibl yn ddealladwy i bobl oherwydd mae gennyn nhw angen clywed newyddion da Iesu Grist. Ac os nad ydy'r newyddion da neu'n cael ei gyfathrebu mewn iaith maen nhw'n ei ddeall, be da ni'n mynd i wneud? Dydy o'n ddau'n byd, dydy o'n byd ond rhyw grefydd farw lle. Felly, pan es i ati i gyfieithu Beibl dot net, un nod oedd gynnau oedd trio defnyddio iaith mae pobl yn ei ddefnyddio bob dydd. Weithiau, de ni'n euog o siarad Beiblaeg yn hytrach na Cymraeg, a mae gynnon ni'n jargon crefyddol a dydy pobl ddim yn ei ddallt o. Felly o'n i'n ymdrechu i drio mynegi ystyr y jargon yne mewn iaith mae pobl yn ei ddallt heddiw. Dyna be oedd ysgrifenwyr gwreiddiol y Testament Newydd yn ei wneud. Doedd Groeg y Testament Newydd ddim yn rhyw Roeg clasurol, ond yn Roeg y farchnad. Yr iaith mae pobl yn ei siarad bob dydd. Dwi'm yn honni mod i 'di llwyddo yn Beibl dot net, ond dwi 'di trio ymgyrredd at gyfathrebu hefo pobl, pobl ifinc o gynnau mewn golwg yn wreiddiol, ond dwi yn credu bod angen rhywbeth sydd yn bont i mewn i'r ysgrythur, a dyna oedd y bwriad efo Beibl dot net.
Beth sy'n rhyfeddol yw'r ffordd mae Beibl.net wedi cael ei gofleidio gan holl eglwysi Cymru pan aid ati i baratoi Beibl.net. Mi oedd yna grwpiau target, pobl ifanc, dysgwyr, ond y gwir amdani ydy, mae yna bobl sydd wedi bod yn eistedd yn yn eglwysi ni ar hyd i bywydau yn dweud am y tro cyntaf erioed, falle dwi'n deall yr iaith, dwi'n deall holl y themâu dwi'n deall y neges am y cyfraniad hynna yn anhygoel i ddweud y gwir. Holl thema a ga i gyda llaw longyfarch. Wel fi'n credu bod e'n bwysig, yn holl bwysig bod y Beibl yn ddealladwy i'n pobl ni oddi fewn i'n heglwysi ni ac yn berthnasol hefyd i bobl tu allan i'r eglwys hefyd. A mae 'na wahanol ffyrdd wrth gwrs o sicrhau hynny, Does dim esgus dros bido gwneud hynny, oherwydd mae gyda ni ddigon o, o, o gyfleoedd heddi i gyflwyno'r gair. Mae yna gyda ni ddigon o wefannau, mae gyda ni ddigon o fersiynau o'r Beibl, mae gyda ni ddigon o dechnoleg, digon o wefannau cymdeithasol i'n cynorthwyo ni i sicrhau bod y gair yn, yn ddealladwy hefyd. Mae rhaid i ni, wrth gwrs, gymryd mewn i ystyriaeth y ffordd i ni'n cyflwyno'r gair, hyd yn oed yn ein heglwysi ni, bydden ni'n gweud bod ymregethu wedi newid yn ystod y chwarter canrif diwetha, uh, oherwydd bod y gymdeithas o'n hamgylch i wedi newid. Pe bai rhywun o'r ganrif ddiwetha yn dod ôl, bydden nhw'n gweld popeth wedi newid ond bywyd yr eglwys. Wel, wy'n mawr obeithio nad yw hynny'n wir am yr eglwysi fan hyn yn lleol. I ni yn
sicrhau, neu'n ceisio sicrhau, bod nhw'n defnyddio'r Beibl Cymraeg newydd, bod nhw'n defnyddio Beibl.net wrth gwrs, um, a hefyd i bod nhw'n defnyddio yr, yr hen gyfeithiad. Um, a hynny nid achos fod yr, yr hen y werthfawr oherwydd bod e'n hen, um, ond dwi'n meddwl bod yr, yr ieithwedd yna, fi'n credu bod e'n rhan o'r profiad i bod nhw yn dod i arfer gyda'r ieithwedd yna, oherwydd mae'r yr, yr Beibl William Morgan, fel beta'i, yn agor y drws i Ann Griffiths, Williams Pantycelyn a'r holl brofiad yna.
Erbyn heddiw, mae, mae diddordeb ysgolheigion Beiblaidd wedi symud o'r awdur gwreiddiol at y darllenydd. yn yr unfed ganrif ar hugain, y sawl sydd yn darllen y gwaith. A be maen nhw'n ymddiddori ynddo fo ydy bod eich persbectif chi eich hun yn mynd i ddylanwadu ar y ffordd da chi'n dehongli yr ysgrythur. Ac un o'r pethau da ni wedi weld yn ystod y deugain mlynedd dwytha yma ydy mwy a mwy o ysgolheigion o'r trydydd byd yn dod ac yn dehongli'r Beibl, a beth sy'n drawiadol ydy bod eu dehongliad nhw yn aml iawn yn wahanol iawn i pwyslais i'r math o ddehongliad dan ni'n ei gael yma yn y gorllewin gan ysgolheigion ym Mhrydain, yn Ewrop, yn America ac yn y blaen. Mae yna lawer iawn o ganllawiau sydd ar gael heddiw, fwy o ganllawiau heddiw ein helpu ni i ddehongli'r Beibl nag o bosib erioed o'r blaen. Heb sôn am yr holl ddeunydd sydd ar y we, mae yna doreth o esboniadau ar gael, esboniadau gwych iawn, yn Gymraeg ac yn Saesneg, sydd yn gosod y llyfrau Beiblaidd yn eu cyd-destun hanesyddol, yn eu cyd-destun amseryddol, yn eu cyd-destun diwylliannol ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod y rhai sydd yn pregethu'r gair o Sul i Sul yn gwneud y darllen cefndirol yma.
Dim pawb, wrth gwrs, yn cael profiad ffordd Ddemascus o bell ffordd. Llawer ohono ni'n cael profiad ffordd Emmaus, felly ddim cweit wedi deall ar y cychwyn wedi dod i gwrdd â Iesu ac wedi cerdded y ffordd gyda fe am flynydde, heb i nabod e'n iawn. Ond yn y pen draw, wrth gwrs, mae'r mae, mae, mae, mae Beibl dan arweiniad ysbryd Dyw yn, yn gallu goleuo'ch meddwl chi a goleuo'ch calon chi. Dyna pwy mor brywerus mae gair Dyw, bod, e, bod e'n abl i draws newid a thrawsffurfio bywyd bobl.